Waan soomana furuu fi waan soomana hin furree qabdi jechuu. Adaba soomanaa hukm waan soomana furu waan soomana hin furree qabdi. Tanarraa hoo haram gorra. Dura waan furumee laallu. Nyaata silaa numa beeytan. Rabbii wakuluu washrabuu jee nyaadhaa dhugaadhaa jee hanga fajriin ka'uu. Eegaa akkana jeemi nyaachuun ni furtii barre washrabuunis ni furtii dhugaatiin ni furtii barre Tamboo malee. Barree bara amma tana. Tamboo tunoo maal hoyee. Oo tunis ni furti haa. Dhukkeen nama seente hoo. Ee. Ni furti haa. Haay tamboon eega furte tamboon aaraami. Haay aarri mana keessaa hoo. Kanama seeni. Hee. Xayyib mee naa dabri. Wa kuluu jee wa sharabuu jee nyaadhaa dhugaa jee. Ta nyaatan ta'in ta dhugaatiin ta'in ta jidduu tana buk godhan tun maali isiin? Tuni akkam jennaan? Tuni tun buk- hukmi lama qabdi. Hukmii lamaan irraa takka mataan siituu haraami. Deebitee soomanaan ni balleessiti.

Isii tana hunda yoo goote gizeen furree jira guyyuma soomanaa keessa. Mee san yaadadha. Irraanfata jiha. Yoo irraanfataan taate kulliin siituun furtu. Maaliif jennaan rabbanaa laa tu'aakiznaa in nasiinaa. Yoo irraanfanne nun qabini jennaani hadiisa san keessatti qaala na'am haya isin hin qabuun rabbi biraa jabartee jirti maa yubaddalu alqawlu ladayya jechi na bira ta'e hin jijjiiramu yoo irraanfataan rabbi isin hin buuse raahaanis taate soomanni keessan ni jira fanxasiyyaan inni jirti rakkoon hin jirtuudha bar taatee achi dabri ammaas Ee tuni ammo hukmii lama qabdii beekadhu. Ta nyaachuudhaa tuni qadaa kafaluudhaan ni furamti, ni deebiti. Bakka deebuu danda'e qadaa kafaltee. Ta dhuguutis qadaa kafaltee bakka deebuu danda'e. Ta ammoo guyyaa Ramadaanaa soomana keessa warra fiit dhiyaachuudhaa hukmiin isiidhaa mughallazaadha. Waan jajjabdu jechuudha. Wanni jajjabduun san maali jennaan? Hii. baatii meeq lama soomanuudha jechuudha. Baatii lama soomanuun sirra jira firraa eeydaa jechuu tana. Kanaafuu wanni jennu ee guyyaa ramadaanaa kana namni akka shabaabaa toora qe'ee dhiyaatuun hin qabu dhaamsuma gabaabaadha. Taatee Haaya maaliif jennaan ba'aa soomanaa tanaatu nama rakkoo biroo fiddi gaaf tokko sahaabaa keessaa gurbaan tokko bar halaktu jee amsoolaa figaa dhufe rasuulaan bu'ee na laakame jeen aboo maal taate jennaan bar guyyaadhaan akka malee ta'eedha bar jennaan duuba maaltu na baasa jennaan aboo miskiina jaatam nyaachis jennaan yaa aboo miskiina jaatam mataa kiyyaaf waanis sooradhu hin qabuudha Haaya baqqaa gabra bilisoomsi jennaan waa takka hin qabuudha. Haaya bultii soddom bultii jaatam soomani jeen. Bultii jaatam soomanni jennaanis aboo ani fiifuu tanaahu soomanaan na naqe. Soomanaa jechaan tanaahu seene tana keessaa bu'e soomanni irra keessu kunoo kamiidha bar. Hanganuma fiigaadhaa haa sadaqaan takka dhufte ergamaa rabbii daaronni timiraa guddoon ka'a. Hoofirraa sadaqi jeena ameenaas irraa bakka bu'aa. fuudheetuma sayaa ergamaa rabbii jee maa beeyna laabatee haa shakakkee gamanaa ta madiinaa tanaa fi achi jidduu ahad leeysa ahadun afqara minni namni narraa gad miskiinaan human hafne jee waa takallee namni naa gad miskiinaan hafne jeen ee tanamaa kan nu diddaa ee Ee, amma tanumaa bare tanaa gad namni naa gadii dachuma tanarraa hin hafneedha haa ergamaa rabbiitiin sallallahu alaihi wasallam mee eessattiin kan nadha jennaan haa ediyemmee nyaadhu jeen firraatummaan akkasii ergee kutee Gurbaan sun akkanatti itti rakkatee jira jechuudha. Gaafa san keessatti rabbiin rahmata godheefi gurbaa gaa rabbiin rasuulli irraa kafalee isumarraa sadaqee isumas sadaqee jechuu ergamaan sallallahu alaihi wasallami. Isumarraa sadaqateeti deebi'ee isumatti sadaqate maas. Kaffaaraa isumarraa baasee isa baase waa lachuutuu ni qaba haa badii kaffaaraatiis isaa qabaa mi irraa baase ammaa miskiinatti sadaqatanii isumaa isaa miree deebi'ee isatti sadaqatee jechuu akkasitti ergamaan irraa baase ati ammaan tana akka kiyyaa kunilleen si hin rifatu tanmaafuu alaa buudiin jennaan kiiloomeetira illee hin jennu ati hanga tokkorraa. ee za- xarafatti jechuudha qabnaa. Kanaati turre jiraadha. Kan amma biraa bahi tanaas. Haaya waan soomana furaatii bar. Wal heeydu. Daraaraan aadaadhaa shamarranitti haadholettis dhufnaan kunis odoo isiin hin furre ifumaan soomanni irraa furama. Mana keessa gortee waan rabbi soorachiise soorachuu qabdi guyyaa san soomanaan ooluun haraami jee isii irratti. Haraami haraami ni ni- nyaachuu qabdi. Mana keessa gorteetuma suuta kan dubbanne akkasitti waa onna jettee usti. Maali jennaan gabbaatu san talti maal taate jaaniini. Saniifuu akkasuma cal jettee onna jetti. Ammaas wal wilaadetu dhaluunis intalti takka dhallaan soomanni fumaaf irraa furamaa waa soorachuma qabdi soomanaan ooluun qabdu. Soomanaan qaba jettee taa'uu hin dandeessu hin ta'u jechuudha. Meeqa jenne? Waa lamaa na haa wadilaani mee rabbi ijaa mana nyaatan. Hee? Aboo nyaachuu dhuguu lama jii. Jimaayii sadii jii. Heeydii afur jii. Boleessu dhaluu shanii mi. Kamiin akkanatti na na nyaatan. Haaya ammaas itti dabali. Dhiiyni dhalaa yoo guyyaa keessaa akkanumatti amma jidduu tanatti xahaaratti laa amma faa mana haakimaa hoggaa dhaqan qulqulleessanii gadaameessaa keessaa xaraganii baasan salaatuus dandeessii soomanuus dandeessii teessee waan ibaadaan rabbii dabartu hin qabduu jechuu dhageessanii mi gizee san jidduu keessa turee akka taksaa dhufuu ni danda'e hoggaa xiqqoo bubbulte torbaan lama faa eega salaatteef dhufuu danda'e guyyaa inni sun dhufetti Salaatas soomanaas qad faqad godhee jira. Dhageessaniimi? Ammaas wanni faasu jennee bar dhaluu fi dhiigni dhalaan sun dhufuun addaa beeke. Tana meeqa goonamma? Jaha jihaa. Ee jaha taatee jirti jechuu. Kanaami Hammi kun ni fura. Ammas itti da- itti daballa gaafota biroo itti daballa. Waan soomana nama duraa fururra. Kara keessan as deemna haa ganda qofa barbaadaa oolun maali? Ana eeydan. Ee as dachaana ganda keenya kanatti. Dirree tanatti as deebina. Wal istimnaa'u. Higa aboo. Laal! Harkaan maniyyii firra barbaaduuniis hin sodaatinaa kaa shari'aadha. Maalumma taatan? Bar shari'aan tun ganda hunda nama jala dhayxi kaa'e. Ee, harkaan maniyyii firra barbaaduuniis mimmaa yafxuru siyaama waan soomana yufxiru siyaama waan soomana fururraayi irraa fagaachuudha qabdaa jechuu. Nam tokko yo ka'ee guyyaa ramadaanaa keessa rafee hirriiba san irratti manaamee maniyyiin irraa bahe namni san soomanni isaan furamne lafaa ka'eetuma dhiqatee salaata isaatii fi soomana isaa guyyaa gim godhee oolchaadha. Yoo ammoo ciciiseetuma gangalatee, harkaan if naanneessee yookaa lafa shookkifatee hin sodaannu kaa shari'aaya obboleessa rabbi irraa haa qabaneemi maaluma taatan hin koflinaa kaa.